Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Без Идел яшьләр журналы һәм мин Ильяс Фархуллин. Икебез берлектә әлеге кызыклы гына экспериментка алындык. Нәрсә дип уйласагыз, без хәзер безнең халкыбызда һәм башка тугандаш халыкларда киң таралган өрмәле музыка уен коралларының берсе курай. Курайны ничек ясау, нәрсә ясарга мөмкин икәнлеген өйрәнербез. Курай гомумән кура дигән үсемлектән ясала, әмма ләкин безнең җирлектә ул үсемлек үсми, шуңа күрә без аңа алмашка инде безнең кулланышта булган матдәләрне эзләдек. Ул да булса пластмасс, тимер һәм башка башка материаллардан ясарга мөмкин. Шушы форсат белән без хәзер строй материаллар кибетенә сәяхәткә чыгабыз. Без хәзер строй материаллар кибетендә һәм хәзер курайга материал эзләргә киттек. Хм. Бу кураймы? Кстати, кагаздан да генә сап була. Әгәр дә кагазны берничә кат әйләндерсәң, ул калын була. Иде. Менә аларның эче куыш булырга мөмкин. Эче куыш булган чакта алардан дагын курай ясап була. Гомумән, курайны агачтан, шпон дип атала инде, кураның үзеннән, үсемлектән, пластмасстан, тимердән ясап була һәм шул исәптән борынгы заманнарда сөяктән дә ясаганнар. Ана кешеләр. Анысы исә безнең XXL курай. Ике чарасына куеп. Белые пластмассовые курай растут. Менә бу материалларны карап йөрибез, әмма аларның берсе дә безгә туры килми, чөнки алар калын. Мондый калын материалдан уен коралы ясап булмый. Шуңа күрә әзрәк нечкәрәген әзерик. Максимальный нечкә материалын эзләп таптык. Канунлыгы әз генә башкаларыннан нечкәрәк, әмма дә ләкин былай да гын э, мондый курайга бармый. Шуңа күрә без аның өчен, ягъни өрә торган өлешен нечкәртергә мәҗбүр булабыз. Пычак белән яисә шкурка белән. Безнең гомумән шушы материаллар якынча 300 сумга чыкты. Уйлап карасагыз, без шушыннан 3 уен коралы ясый алабыз, 3 курай. Бер куяның бәясе, үз бәясе 100 сумга чыга. Э, без кибеткә барып, материал алып кайттык һәм инде хәзер э, үлчәмнәрен алабыз. Безнең мәсәлән шушы Ля строендагы ля нотасына көйләнгән курай белән без аның озынлыгын үлчибез дә карандаш белән билгелибез һәм нишлибез? Кисәбез. Ля строендагы ля нотасына нигезләнгән курайның үлчәме ничек? Әгәр дә сезнең э, шушы озынлыктагы уен коралы юк икән, без аны ничек үлчи алабыз? 8 э, э, кул озынлыгында. Ничек, мәсәлән, курай Әу, кайда үстең? Урманда кем кисте? Курайчы нәрсәгә уйнарга? Бу чакта безнең инде курай түгел, ә, пластмасс дип әйтәбез. Пластмасс, әу, кайда үстең? Бирү әмерләндә. Кем алды? Ильяс, нәрсәгә белмим, курай ясарга бугай. Менә 8 размерда шушы озынлыкта безнең килеп чыкты. Менә без хәзер э, шушы стройга, ягъни ляминациясенә килә торган озынлыкны сайлап алдык. Хәзер инде курайның э, безнең э, бу материал әз генә калын, пластмасс калын, шунлыктан чагыштырмача карасагыз, пластмассның калынлыгы белән курайның калынлыгы тәңгәл килми. Шуңа күрә без аның башларын ике, ну, бер башын инде өрү өчен юкартабыз. Беренче чиратта курайның башын өрә торган башын пычак белән алабыз, юкартабыз ягын. Юкарттык, хәзер инде өргәндә Безнең иреннәргә, шул исәптән авыз эчлегенә очлы әйберләр калмасын өчен без шкурка белән, наждачка белән әз генә бер күләмен җыртып алабыз да эшкәртәбез. Менә бу башы безнең хәзер юқарда. Нәрсәгә өчен икән аңлансыздыр, бу безнең Ике чарасына куйганда, һава максималь рәвештә икегә бүленсен өчен. Ягъни һава икегә бүленмәсә, безнең тавыш чыкмый. Рассечение воздуха дигән сүз бар. Мәгънә бар. Хәзер инде тавышын чыгарып карыйк. Ә безнең лес строенда инде уен коралы яңгырый. Хәзер инде алга таба дәвам итер өчен без бу очларын яхшылабрак эшкәртәбез. Бу башындагын һәм тишекләр тишәбез инде көй уйнап булсын өчен. Э, хәзер исә без э, көй уйнап булсын өчен безнең бер генә нота яңгырый бит. Башка ноталарны уйнап булсын өчен курай э, урынында, ягъни курай нинди озынлыкта тишекләр тишелгән, шуларны нокталап, нокталарын билгелибез дә карандаш белән. Безнең яңа уен коралында булып чыга инде. Һәм инде шул тишекләрне тишеп эшкәртәчәкбез. Курайчылар элек ничек ясаганнар? Курайны без әйтеп үттек, 8 кул озынлыгында булган чакта инде безнең аскы өлешеннән, ягъни өрми торган өлешеннән тагын бармак, ничә бармак озынлыгыннан чыгып тишекләр биргән. Мәсәлән, астагысыннан 4, 4, 3, 3, 3 дип килгән. Тишекләр тишелде. Хәзер исә без аларны наждачка белән, ягъни шкурка белән әзрәк пешкертәбез. Әлеге гомумән курайлар ул иң борынгы уен коралларының берсе, шушындый курайлар сыбызгысыз. Чөнки ривәятләргә ышансак, басуда, ягъни далада үсеп утырган кура үсемлеге сына дагын. Ул сынгачтын теге бер яртысы инде җиргә төшеп китә, бер яртысы җирдә утырып кала, эче куыш. Шул куышлыкка җил өрә, өргәнен кеше ишетә дә инде, әле уен коралын кисеп алып үзләштерә башлый. Шуңа күрә теге кешесез дәген беренче рәтләрдә беренче тапкыр кешесез яңгыраган уен коралы. Мәсәлән, күз алдына китерегез, үсеп утыра кура һәм шунда җил өрә. Билгеле бер дәвердә бебеле бер пишмак белән өргәндә безнең курай яңгырый башлады. Материалның үзлекләреннән уңганның яңгырашы да гын аерыла әлбәттә. Мәсәлән, чын кура була икән, ул үсемлек инде. Аның яңгырашы гомумән башка, анда күбрәк Җил яңгырашын ишетергә мөмкин. Шпоннан, ягъни агачтан ясалса инде, агач пластина дип аталган шпон. Анда яңгырашы шул курага якын, әмма дә ләкин үзгә. Пластмассныкы да үзгә булыр дип көтелә. Тимер, э, тимердән ясалса инде уен коралы, ул гомумән э, нык аерыла, чөнки тимернең эчлегендә һава йөреше гомумән башкача. Безнең агач, курада, агачта һава э, еш бәрелсә, диварларга инде,

Җил тавышы гомумән юк диярлек тимер уен коралы булган очракта. Курай, гомумән курай гына түгел, бөтен уен кораллары, өрмәле музыканың кораллары, өрү ни торган мәгънәсендә инде. Бу хәвер музыканың инструменты. Аның сәламәтлеккә әлбәттә файдасы зур, чөнки уйнаган дәвердә безнең кешенең организмы, сулау органнары бик яхшы эшли, дөрес эшли дип әйтәсе килә. Яхшы гына түгел, дөрес эшли. Мәсәлән, шул үпкә эшчәнлеге, диафрагма эшчәнлеге, эш эшчәнлеге, һава алганда күп күнекмәләр ясый һәм ул кешенең сулышын гына җайлауга түгел, ә гомумән кешенең организмын нормаль хәлгә кайтаруга ярдәм итә. Әлеге уен коралы безнең күп кенә тугандаш халыкларда бар, шул исәптән башкортларда, казакларда, кыргызларда, үзбәкләрдә һәм инде аскарак төшеп китсәк, батышкарак китсәк тәгә, мәсәлән, шул Әзербайҗан якларында, Таҗикстан якларында,

Һәм башка-башка исемнәре бар. Мәсәлән, Шор, башка төрле бик күпләгән исемнәр бар. Шуңа күрә уен коралларын милләткә бүлмик. Безнең җирлектә әлеге уен коралы күп гасырлар булган, әмма дә ләкин ахыргы елларда, ахыргы гасырларда дип әйтәсе килә инде, ул кулланыштан төшеп калган, аның билгеле бер сәбәпләре дә бар. Әмма дә ләкин кулланыштан төшеп калса да, әлеге уен коралын саклап калган һәм уйнауны дәвам иткән ничек тә шул теге курай э, мәдәниятен дәвам иткән шәхесләр дә бар ул да булса рөстәм абый вәлиев күпләрегез беләдер э, баянчы буларак билгеле шәхес әмма дә ләкин шушындый озын э, сыбызгысыз көпшә курайда дагы ул бик виртуозно башкарган шул исәптән э, геннадий михайлович макаров шушы уен коралын кире кулланышка кайтаруга зур зур өлешен кертә Урай уйнау солы ул үзгә дип Ул һава киселешенә бәйле, мәсәлән, безнең һава киселә бит. Һава киселгән мезгелдә безнең нота ишетелә индидер. Монда да шул ук хәл, әмма ләкин монда һава киселеп кенә калмый, һава киселә дәген. Һаваның яртысы далага чыкса, читкә яртысы курайның ишлеге аша үтә. Шул ишлегеннән үткән дәвердәге һава яңгырый. Мәсәлән, күреп карыйк. Безнең нота юк. мин бер як иренне ябып курай эчлегенә җибәрәм икән һаваны ул яңгыраячак аңлагансыздыр мин бер як иренне ябам дагын турыдан үткән һаваны җәелгән һаваның яртысы читкә китә яртысы аска Кура ишле генә китә дә, шуның белән кура яңгырый. Шулай итеп безнең эксперименталь эшебез ахырына якынлашты. Күрәсездер инде безнең моңа кадәр булган кура белән һәм яңа уен коралы белән тишекләр тәңгәл килә, димәк безнең нотлар тагын дөрес яңгырар дигән нияттә. Башта инде сезгә аңа кадәр, ягъни үземнең курайда уйнап үтәсем килә, агачтан ясалган.

Поэтер безнең экспериментыбыз ахырына якынлашты. Әлеге курайны уен коралын без Идел яшьләр журналы белән берлектә ясадык. Икебез һәм шушы курайны Идел яшьләр журналы редакциясенә бүләк итеп калдырам. Сез дә аны үзегез ясый аласыз.